איך האב א זכי' צו זיין א מרביץ תורה פאר יונגע בחורים, זיי מחנך צו זיין, לערנען מיט זיי טאג טעגליך, געלויבט דער אייבערשטער פאר דעם. לאמיר דערציילן א פערזענליכע זאך וואס האט זיך אפגעשפילט אמאל, און וואס מיט דעם האט דער אייבערשטער געקונען דעת געווען, א זאך וואס קען אונז אלע העלפן אין מלחמת היצר. מ'האט זיך גענומען אמאל אויף א געוויסע טריפ דורך גלעזער, עס ווערט אנגערופן VR גלעסעס, וואס מ'זעצט זיך ארויף אויף א בענקל, מ'טוט אן די גלעזער, און דו הייבסט אן צו פליען דארטן, ס'איז דו שפירסט ממש ווי דו פארסט אויף א בארג און מען זעט עס, און נאכדעם דרייט זיך עס איבער, פאלסט אריין אין די וואסער און ס'הייבט אן צו שפריצן ארום דיר און מ'איז עס מרגיש, און נאכדעם. פארשידענע זאכן איז געווען דארטן, ס'פארט מיט א טרעין און ס'לויפן דיך דורך שרעקעדיגע בעלי חיים, בחורים האבן זייער שטארק ליב יונגע בחורים, ווען א מגיד שיעור קומט מיט מיט זיי, איך בין דארט געווען, נו, האב איך מיך געמוזט אוועקזעצן און עס מיטהאלטן. כ'קען מיך אבער זייער גוט, איך האב געוואוסט אז כ'בין א מענטש וואס איך ווער אביסעלע מרוגש, און במילא מען האט מיר געזאגט וואס טוט זיך דארטן, און כ'האב פילן ווי איך פאל אראפ, כ'האב פילן ווי איך פאל אריין אין וואסער, כ'האב פילן ווי א שרעקעדיגע בר חיל לויפט מיר דורך צווישן די פיס, כ'קען מיך נישט קאנטראלן, כ'האב אנגעהויבן צו שרייען, צו מאכן קולות, און כ'קען מער דאך נישט שטין פארנט פון די וואקעלן. האב איך מיך געגאנגען אין א ווינקל און כ'האב געזאגט געב א קוק, דו זעסט? דא איז א בענקל, ס'איז א ליידיגע וואנט, ס'איז גארנישט דא. ס'קען אויסזען די מערסטע אמת, ס'איז גארנישט דא. און אזוי בין איך ארויפגעגאנגען, און כ'דארף אייך נישט זאגן, יונגע בחורים אונטער צען סעקונדעס איז געגאנגען כולל סברקים, און דא איז מען דערשראקן געווארן און דא איז מען פרייליך געווארן, און איך האב מיך קאנטראלט די גאנצע צייט, דאס איז עס, ס'איז גארנישט דא. אראפקומענדיג פון דארטן שיקט דער אייבישטער א מחשבה, דאס טוט מיט אונז די יצר הרע, ער שטעלט אוועק א עולם הזה, ער שטעלט ער אמאל אוועק א נסיון, דו מוזט זען, דו ווייסט נישט, דו דו מוזט דא, דא מוזטו יא קוקן, דו ווייסט נישט וואס דאס איז, ס'וועט ער עס אזא נאענט פון דעם, ס'וועט ער אזויפיל געבן, אונז אלע ווייסן מיר אז ס'עולם השקר, די יצר הרע פארקויפט גארנישט נישט, ער קען מאכן די שענסטע פיקטשערס, די. אנציען זאל אויסזעהן כאילו ס'איז מורא'דיג, און דערנאך זעהן מיר ס'איז לופט, ס'האלטן זיך גארנישט נישט. איין אמת'ע זאך איז דא, איין התגברות קעגן דעם יצר הרע, דאס איז אמת לאמיתו, דאס העמער מיטנעמען לנצח נצחים. די היינטיגע גיבור עפיסאוד איז געספאנסערד דורך די וועלט בארימטע פירמע סוקסיד עי בי עי וואס שטעלט צו עי בי עי טעראפי פאר קינדער אין די גאנצע סטעיט פון אינדיאנע, אריזאנע און נארט קאראליינע. זייט פון די הונדערטער צופרידענע עלטערן און רופט שוין אריין פֿאָר סיקס טרי סעווען סעווען סעווען עיט טרי טו טרי אדער שיקט א אימעיל צו העלא עט סאקסיד עי בי איי דאט קאם די זכות פון די צענדליגע טויזענטער צוהערער זאל זיי ברענגען אויסטערלישע השפעות טובות.